Caanṭha kan petu kan Pathian minthang ṭha si ko seh. A rami nan dihlak Bawipa nih thluachuah in pe ko hna seh. Tuchun hi a lenglei hawikom an si a ka khuami an si zong lam hlapi nan ra dih i a nan cung kai lawm kan Pathian nih thluachuah in pe ko hna seh. Cun Paul nih a chimmi cu zeizong vialte hi Pathian tinh ning ten an kal ko ti si caah khan tu zan lei i kan ri ton hna i Pathian bia i kan hawikom zong hi Bawipa program a si le a sunglawi tukmi caan a si ti kha kan thinlung ah um sel maw ti kha chim ka do kha ka thok sol ko lai nazi pasari a si cang i pasari le minute pahra ding lengmang em Pareza kan ban rel ta hna lai 1 2 3 go Kana khua ah nupi ṭhitnak a um Jesuh nu cu cuka ah cun a um i Jesuh le a zultu hna zong kha nupi ṭhitnak ah khan an sawm hna Mitsur zu kha a dih tikah Jesuh a nu nih khan mitsur zu an ngei ti lo tiah a chimh. Jesuh nih cun ka nu zeidah tuah awk ti kha na ka chimh awk a si lo tiah a ti. Jesuh nu nih cun sinum pawl cu an chimmi hna paoh kha tuahte u tiah a ti hna. Judah mi nih kut ṭawlnak kongah phung an ngei i cu bantukin kut ṭawlnak caah lungral ca paruk an chiah. Jesuh nih sinum pawl cu a thawh hna i, Hi ral caah hin ti rong hna u, tiah a ti. Liam thluahmah in an rawn i annih cu, Ti kha tlawmpal hei than u law rawldanghnak tlangtlatu kha hei pe u, tiah a ti. An hei pek i misur zu a cangmi ti cu a rak teh. Midang nih cun an sawmmi hna kha misurzu a za cu a ṭha bik cu a hmasa ah a dinh tawn hna. Sihmanhsehlaw nang nih cun a ṭha bik kha atu tiang ngaichia rih tiah a ti. Cathiang kan dihlak ca Bawipa nih cuah pe seh. Van nek ko ka fa van nek ko. Ei khah! Ka Baibal cangtleih cu na bia cu ka ke caah mei in ka lam ca ceunak, tuzan mithar nan um caah maw? A sullam cu tu hi Kana khua nupi ṭhitu pa kong ka chim la le amah kong kha a si lo. Baibal cu na ke ah lamhruaitu a si caah khan hihi na lamhruaitu si ve i hi nupi ṭhipa bantuk hin na tlon len ve ah cun Pathian nih mualpho an chiala lo ti kha a chim duhmi cu si. Johan a donghnak lei nan van rel lebang ah cun tihin um lai. Jesuh Khrih nih a tuahmi hi an tam taktak Vawlei catlap hi thinghnah hi catlap siselaw nan pong mirli hi cahang siselaw ka ṭial lai i ai tlum lai lo. Sihmanhsehlaw cu chung cun zei bantuk dah kan ṭial ti ahcun a biapi bakmi nanmah ca santlai ṭhahnem a si lai timi ti lawng kha kan ṭial hi tiah kan chim. Cucaah cun tuzan caan i nupi ṭhi chungkhar hna an umtu hi kan zohchun dingmi kan lamhruaitu kan GPS a si le hi ti bantuk hin khua na rak sak ve si si ahcun bawipa nih mualpho in an chia lo ti kha cong hna si ti kha a hram thawk a sawm kan duh hna hawikom hna vui khat te tu te lawng ka thongtha chim zong pum muihmuh cu atu te lawng zong nan ngaihnak a si kho men kan i tonmi vikhat te lawng a si tuzan te tawi tein chim kai zuam lai i ka chimmi hi cuti cun thazang rak la ve ti chim ka duh kan van tuah pa cuma ko le a ruah zia thiam ko hna si mu ka chim ding hin nan ka filter lo belte kha hau chok hna van tlau viar ding khin um le Hika ah hin kan ah khua nupi ṭhitnak um cu ka ahcun nupi ṭhipa kha nan theih ko i nupi ṭhit cu a ci a biapi taktakmi si le kanmah zoh phei le bang kha cu nupi ṭhit le samhri phoih ti si le a ṭha bik in ai tim tuak ti cu thih chim ha lo a si. Sihmanhsehlaw a ṭha bik in ai timhtuah ko nain a donghnak ahcun a mualpho ding a si. Cu nih a kan chimhmi te cu Baibal cu na caah lamhruaitu a si caah minung sinak cun zeitluk hmanh in vai timhtuah hmanh ui si law kan mualphonak zawn hi a um lo awk a ṭha lo ti kan chimmi a si. Bawipa na kan fianter seh. Ramṭha kan um kan ti zongah kan mualphonak ding ṭihphan ding tampi kan nei ve khuika kan um zongah khan kanmah kan dam ruang kan ti kan fal hna an rak khrawl kan fal chan bang thiam ko kan ti kanmah hna nan dam lo ti bantuk na khat lei khat lei du tling lo nak a si le mualphonak lawng ten a khat mi vawlei a om ti kha a sullam a si asinain cu hna chungkhar cu mualpho dingmi an si nain Jesuh an sawm le a donghnak ah a donghnak bik kan van relmi ah khan mualpho in an luat lawng hmanh si loin nupi khi rawl dangtu tlangtlatu pan aha ka hoi kan in zoh ahcun misa sawh ti na si tiah kan ruat kan khua ani ani ti le mirum pawl hmanh an a donghnak lei ahcun a tho lo deuhmi a ruan kan dongh ton nain misa sawh te a lomi nangmah nih ziah a thabik hi a dongh tiang nai chiah khawh a ṭung tiang mualpho nak in a luat long hmanh si loin mi nih thangṭhat ding tiang in kan Bawipa Jesuh Khrih a chanh chuahmi a si. Hallelujah. Cucaah cun ka dawtmi Khrihfabu hna tu zan a khat te long kan i tong hna i na tun tuk khosan na kan na nupi na fa na ngandam na kong na rian kong zei bantuk kong hmanh ah minung a si ca hi Bible zang na kan chimmi cu mualpho te ding nih an ngah ko le Cu ah a ṭha bikmi cu Jesuh Khrih rak i sawm an si. Bawipa nih sunparnak co seh. Hi hna chung zei ruangah na mualphonak an luat lawng man si loin thangṭhatnak an co lehlam ti cun Jesuh an sawm. Hika hi Jesuh an sawm timi belte tu hi a sullam cu ṭhat lio ah sawmmi si, zawt i vansan i sawmmi si lo hi a kan val a san a thla kan cam dih cu bawipa nih kan fianter ko seh mirangpa ca ṭialmi dek ka rel le maw dawtmi khrihfabu hna nan pa zungol a vei tiang nan pa ca thlacam ding a vang ang na fa a hok hol tiang na fa ca a rawl ut ding kha vangol vangang hla a sullam cu nan fiang maw kan fa len hrok hrol thong an tlak hnu ahcun thla kan cam piak Maka si lo si lo ee a rak that lio te khan kan rak cam piak cang ding a si. Bawipa nih sunparnak co seh. Hika khua a sawmmi hna pawl hi dam duh ah mualpho ṭih ah an sawmmi si lo tein an that lio te ah Jesuh nih hong kan ding ei ve se ti sawmmi an si. Bawipa nih sunparnak co seh. Cucu ai dang tuk cu aw. Hallelujah! Agai cu nangmah keimah nih hin Pathian hi kan herh tuk. Pathian lo in kan um kho lo tuk. Zan rum na um ko zong ah Satan tuk na si zong Bible cu van lei vawlei rawh hmanh a rawk lo ding sel cu ni cun a kan chim duhmi ti a mual phomi kong te va tial nang langhtermi cu ka khat zawn ah cun a mual a pho dingmi um ko le a ṭha bikmi cu Jesuh rak som ci a si. Hallelujah. Ka Facebook te kan hnu na rel ahcun maw ka Facebook te hi van lei thang ti khi si ko le ca chel a ka tial pah langmang ka tial mi te pakhat cu zomano mirang hol an tial mi ka kali mi si ka rel mi ka hmu mi ka duh tuk mi kha pathian nih hin minung hi pathian lo cu kan rak um kho tak tak lo ka ti asi kho lo genesis ka rel lo asi bak mi cu thingkung le saram a ser lai ah khan vawlei a chawt ti si pathian nih nan bible cha kha man bible cha theimi chawn in kan chawn biak hna le mu zitin hlati ti cun vawlei ni hin thingkung le thlai kheu tampi cik chuahter se ti ati le thingkung le thlai kheu tampi cu hong um ati cu bantuk cun rali lengas ti chung ummi po a ser lah hin ti a chon ati zetin hlati kha Ti nih hin saram nung tam bik nunter in zua hna seh a ti le thingkung a ser lai vawlei a chawnh i nga a ser lai ti a chawnh sihmanhsehlaw minung a ser lai ahcun amah le amah ai chawn atu cu minung kan ser lai kanmah he an i lo lai ti. Bawipa nih in fianter hna seh. Thingkung cu vawlei chawnh in sermi a si caah vawlei na phawi ahcun zeiti ti tuah hau lo duhsah ti a car lai a thi lai. Nga cu a ser lai ti chawnmi si cang ti chung cun chawnmi a si na kan da chu a si ahcun thah a hau lo amah a te bik a phor pek ai kam thluahmah le a thi thluahmah lai cu a caah cun thingkung a ser i a chonmi in phawi a thi bantukin le nga a cher lio a chonmi ti in chuah ahcun a thi bantuk khin minung amah ai chonmi sermi nih hin amah he nai hlat paoh ahcun na thlarau he na taksa no a thi lai cu cu van bak me sia tingu phoi a thi lai zei ti man tuah hau lo nga ti chu chu a thi bak lai minung hi pathian he nai then ah hin na thlarau he na taksa nang ma tu thi ding sia Jesu somu kan ti ti ka khen angai te chu kan som lo mi hin an ma cha fa Bawipa nih kan fianter seh. Hallelujah. Paul khi lamkaltu chung a chawnh cu Paul nangmah hna nih keimah duh lo ning na ummi khi na ruah ah keimah ma fak lai tiah na ruah thiar zum chui khi lo cu thiar zum cu chui thiar zum a fak lai ti man rual lo nangmah pe fak ko lai cu Cucaah cu maw ka dawt le hna, hika ah hin vawlei cu aw zei bantuk i kan i timhtuah zong a mualpho lo, mualpho nak hngami kan si ko le. A ṭha bikmi cu ansartu Pathian rak sawm kha si. Vansan i aumi, thongtlak chuarum aumi kha si lo. Dam lio nun lio sonmi si. Bi khatte van click man ka fan khatte van click man. Ka ṭialmi ke van click ṭhan rim, van click ṭhan rim. Tam tuk ka chim lai lo. Ataas timi khi AO cu Australia Open thongkhat cu kua sawmsarih a lak i Wimbledon thongkhat cu kua sawmsarih kum nga a lak i US Open thongkhat cu kua sawmruk kum riat a lakmi minak tennis tama a si. A vui khatnak va khi Malay cung ah min thang tennis a si cu maw? A lak lomi cu French Opens lawng a tangmi si. Vawleicung minthang top pali um le pathum a lak. Minak in a khat nak lami pa si. Zumtu si, kan nu le pa nih Pathian zum an ti na na in tangka tampi nei an in hong than te ka duh po atlong. Nunga kai sum lo, zu ai sum lo. Nun zi anung le, zon nak thalon hong zo le. I khun zung a thi chang ding a si. A hol in beleng le. Ata aras. Hitlukin minthang arfi bantukin nan ruami kan ma minak sung in Fapa le arfi bantuk kan rum i a zeiruang theng ah dah nangmah hi ti na zawt hnga an ti a zawtnak ka dam khawh ti lo mi si kan lung a piang lo an ti le anih cu ngakchiat deuh a nu nih rak cawnpiak tuk mi si le kei cu ka ti ngam lai lo e nun tam tuk ka cawn mi cu mu kei cu zeiruang an abas nangmah theng te na zop ti hi ka kai har ngam la lo a ruang cu vawlei cung an ṭin i ai celh duh mi million in an um i Cu lakah cun tennis ai celh khomi hi tlawmpal te lawng kan si lai. Cu tlawmpal te ai celh khomi man ah vawlei cung ṭhop a phanmi hi kutdong khiak kan rak si. Cungnung Bik Pathian nih kutdong khiak in thlachuah a rak ka pek lio ah Bawipa a zei ruangah meh hi vialte million lakah hin keimah hi ṭhop ah na ka chiah ka rak ti ti lo le ka chiatnak zong a zei ruang he Bawipa keimah theng te hi zawtnak chia khi a ka tlun ka ti ngam la lo ti a chim duhmi cu zei Bawipa kan Pathian he kan dam kan that atu bantuk kan hlawhtlin leo ti hin some Bawipa nangmah hnu zul ka duh ti sawm kha Bawipa a cohlanmi sawmnak cu si. Bawipa nih sunparnak cu si. Kan akua nupi ṭhitnak na kan chimmi cu zei tung nai tim tuah zongah na mualpho te ko lai. Ram ṭha kan um. Kan tling kan ti lai nain mualphonak ding lawngte kan hmang. A sef bikmi cu atu te hin Bawipa rak fuh cang. Hallelujah. Bawipa nih sunparnak cu si. Ram ban next ko la kan kal tak la mu. Ke ka hei kal tak dingmi cu Jeremiah chung khi nan ka chawnh le kan chawnh hna le nan duh lo vikhatte ni ka rel than ta lo mu bal ca khi zo hmano kan chawnh hna le nan that lio kan chawnh hna le nan duh lo nan ka kawh tikah kan len te hna lai lo Jehovah Pathian nan ti cu that lio bawipa thei ti lomi cu nan van san tik nan kau zongah khan ka thei ve ti lo ti cu kana ko nupi thit khi zawt hong kan damter ti nan sawmmi si lo puai kan tuah la Jesuh ka neih chiah rak i hrom ve ti sawmmi an si okay kan kan neck ko lai a pahnihnak an sawm lawng hmanh si loin zeitik cang kha An mitsur zu hong dih bak lai. Minung timhtuahmi cu zeiti siizung a chambaunak cu nei ṭheu kok a tling kho lo i an mitsur zu a dih bak khan zei an tuah? Jesuh an chimh. Bawipa nih sunparnak co seh. Maizaw te bak a zapi cu kan i palh dih cang. Keimah hna cu mi hi ka rin i ka lung a pian bak khan teh ka lung a rak ṭha lo tuk ka ning a zang minung tampi nih kan palh dihmi maka zawn a si mah hna chung hi tuak mano ceit a si ti ahcun rawl a um ti lo ti puai tuah lio ah a theimi cu chungkhar an si zong puai zawhmi ne cun a um le um lo an thei lo cu hei tiah kan phi sin i kan phi sin khawh ti lo lawng khin rak kan theih te ding si so si lo mu mana pawl ah hin Jesuh an nu le nih rawl a um ti lo misur zu a um ti lo ti an thim an theihmi a sullam hi chungkhar an si ti nak si ti si chungkhat an si chungtuan an si ca an theih A puaizawh pawl cu an theih lo ning cu a tanglei ah khan ti Jesuh nih mitsur zu a cantermi kha an ra pek tikah a thangṭhat hna kha awk. E he misasawh te ne si rua tiah kan in ruah nain a dongh cikcek tiang a thawmi na kan pek khawh ṭung tiah puaizawh pawl cun an theih lo. Cucu zei ruangah cu ti cun ka van in hrilhfih lio hna ti ahcun chungkhar Jesuh a nu le hi hna hi chungkhar an si le chung ṭuan tu an rak si ti lang ti si. Puai tuah ti ka sa a um ti lo, zu um ti lo ti a theimi cu inn sin inn neitu an si. khualpawl cu an thei lo a thaw a donghnak tiang kan pe kan ti cucaah cu nih ka van chim duhmi cu zei si ti ah so mi tampi si usilaw misur zu a dih ah khan Jesuh chim silon kanmah le kanmah kha kan sual kan i phaw le kan i si dih lai Bawipa na kan fianter seh. Nan van tlai manh maw? Mi tampi cu tlamtlin lo nak piahtana a um tikah Pathian sin thlacam lo in kanmah le kanmah sual phaw te sik in kan van ot cang caah ka Pathian sunpan a ka langh khawh lo nak a si. Seikhu ka van zin le mah hna chung pawl kha mitsur zu van din ti lo bak ah khan kan ṭang nih hei ai za la loh ka ti ko nain ai za ko la a rak ti cu. Kan pute nih hei kan hnu le meeting kan tuah lio kha ai za la lo a puai si a tu lio te hi puai um lo nak a kau la tam dong ti ko na si ka ti le kan pute nih hei ai za la ti kha tiam ma na ma sik viam ding a si mi kha Anmah chung cu Jesuh khuarharnak langhter lo ding a va ṭhat lonak cu anmah le anmah mawhchiat ti loin an sin a ummi thil tikho Pathian sin an va kal le Bawipa mual kan pho lai hi kan zu um ti lo ti an va chimh. Bawipa nih sunparnak co seh. Hallelujah. Cu chan dawtmi Khrihfabu hna nan innchungkhar zungah khin a hawng tlamtling lomi te piatana nan ton tikah khin i siklennak cha cun hi Bible cacang nih Bawipa thluachuah pek duhmi nun cu kan lungretheihnak le tlamtlin lonak vialte kha mah le mah i sualphawtnak le siknak si loin Bawipa sin tuah khupbil thla kan cam ahcun Cu cu Bawipa duhnak deuh a si. Bawipa nih sunparnak co seh. Hallelujah. Ka hin hina chung cu mitsur zu a hon dih ruangmang ah khan anmah le anmah an i si ti lo. Jesuh tu khan hei fuh le Bawipa mitsur zu um ti lo an ti. Cucaah hmanh tu zan le vikhat te kan i tong hna le maw na fa kong zong na lungre theih te ko lai na nupi kong zong na lungre theih ko lai na rian kong zong na lungretheih ko lai innchungkhar tlamtlin lo na tampi um te lai a tha bik mit e sia van ne wik khat te kan don lio a na van sang har nak na ruah lo ning hong tik po piat na na ton tik po ga a tha bik mi chu khub bil in pathian sin tha cham se boipa ne in fian tar na se boipa ne khub bil in tha kan cham si a chon khor haril ai phuang lai e akan kham ko la Khamhnak tampi hi minung cu kan tawn cawng. Khrihfabu Pathian hrimhrim i tawn ding kan ruahmi si. Nanmah chung zong nan luat hlei la lo. Kan hnu lei zar Facebook ah kan kan man i thawh lai kan chat ka chimmi nan zoh si ahcun Jesuh ti cung ah kal timi ka langhter lai. Cu a chimmi ti zei si ti ahcun zultu pawl kha Jesuh Khrih nih khat le va kal u ti a kalter hna le Jesuh nih a fial hna le an kal. Kha zultu pawl kha anmah nu capo in a kalmi an si lo. Pathian nih kalu a tinak zawn bak te an kal nain lam tamkim ah thlichia nih a den hna le vansang cikcek in an um ko tinak nih kan chimmi cu Pathian kan biak cuahmah i thla kan cam i rol kan ulh cuahmah ah hin thlichia tilet nih den cuahmah ding Bawipa program a si. Evangelist tampi ka ruat thiam hna seh an duh fah deuh ruang ah khan nan Khrihfabu dam lo maw Elijah sawm u ca ti anmah kha Elijah bantuk lo dede ngan um i hlianter hlau harnak na ton kha na tei khawh ahcun thlarau lei na stek a sang deuh i bawipa ne laksawng an pek lai Bawipa nih sut ban nak cak se. Zong man Bible thiam mi paul vialte nih zong man lei ruang ah da Joseph khi siang parang changtu tuan ding a kum hlei thum theng phi pathian tla chu ape pathian a selo mo satan pai na tuan ter kho long ma tuan ter e asenan minung chu bia chim mi a chong kholoi anun chu chon bak hau cha Joseph hi easy pram mi role u boisi ding a khen Kum hleichun Jehovah Pathian i harnak tampi tuar in tinṭan a pek i zumh awk tlak a tei diaknu a Bawipa na cawisanmi si. Bawipa nih fianter hna seh. Cucaan hi hnu bithla tia kan chimh hna lai. Nan rak tong te ko lai. Na nunnak pi ta na tong ko lai. Na rian zong na tong ko lai. Na hoi sin zong na tong ko. Kan nupi zong, kan fale zong, Khrihfabu zong, kan lamkal zong, kan dam zong, kan ton i cu tik ah khan lungdong ding a si lo. Bawipa mi sin tei ding in rak i zuam law Bawipa sin thlacam law Bawipa nan tei pi hna. Sermi thil vialte Pathian lamkaltu an si ti sala Satan ah wan ṭhan ka timi tangi liam ka cawn mi si. Keimah ṭhi nan si cun nan thei lai. Satan ah wan ṭhan timi cu tlong ngai in rian a ṭuan mi pa ti sala a sermi thil vialte Pathian lamkaltu an si ca kawl tuan bia zong hin nunnak sawn a ṭha ka timi cu khuazing bia lo ko ka timi cu Satan ah wan ṭhan ah cun a tim. Voikhat cu siangpahrang pan an ram chungah hodah laksawng pek ai phu ti hngal a duh caah lam a caw i cu lam ah cun sui le ngun a thingkuang te a phu a phum le a cung lung lian pi tlang in man hril le chia te ahoda kan ram hemi fel laksawng hmu uai um ti ru a ca khan tlang pin lung a van hril le lung tang ah cun sui khur bawm a chia le sui le ngun khat lang an a chia te ka ngakchiat lio ka cawn ning tein caw leng khual tongmi group an ra le ṭhial lung ṭhial cu chim hlah an zai le mah hna khual me thu an si an lampi a lung um komi ha man nih an ṭhial duh lo tiah hei ti an zai le ai tlum na lo ro ro in an va an va kian an va hrial nak khan an leng win zu a kiak le khual an tlong kho ti lu Mah cu Pathian bia bantuk bak a si ka ti. Sermi thil vialte Pathian lamkaltu an si ti cang maw? A dang group an ra hram. Anmah nih ṭhial tim loin midang sual an phawt lengmang hna. Harnak an tong. Lothlo pa te ra, amah nih cun a kir khawh ko nain caw leng a mong lo, a ke tein ra, fuai tein a rial khawh ko nain, e, Hi lam lai pi a lung um ko khual tongmi tampi phek hna lai ti le a ṭhial kho lo le tal luk thing a van i lak le he ti a kal le a van leh khawh kha cu thingkuang te rak um le a van kau cu sui lung te na khat le a tang a ca ai ṭialmi cu hi lungti a thawntu pa caah laksawng a si ti ai ṭial a tiang. Mah cucu Kawl tuanbia cu Khrih nih a kan chimhmi lungput he khan ai lo ko. Harnak kan ton i piahtana tampi kan ton i midang sual thawtnak a si loin kanmah nih Khrihfabu cu a ṭha lai lo, kan hawikom cu a ṭha lai lo tiin heh ti a linnak khangin kan ṭhialmi kha Bawipa laksawng rak hmuhnak a si. Bawipa nih sunparnak co seh. Hallelujah. Hallelujah. Cuca cun hika hin aci maca cu rigwaren vawlei cungah min thang lai ni pastor but the purpose driven lives tinmi nih hruaimi minung um chakhong ding a si lo pathian he nama sunparnak pek ding a sermi kan si timi cauk a rak tial i amen thang tuk pa nih khan a chimmi kan nunnak a ka philh khawh lomi cu te Khrihfabu zong hi Jesuh nih a nunnak pek a tlanhmi si le harnak ing in thawkmi si caah Khrihfabu kan um ti zong ah harnak in duh tung lo i a thatnak lung a duhmi cu Jesuh Khrih nih a thi hna la lo. Nan van tlai manh maw? Rang deuh ka chim sual ca. Ka nolh la maw? Rak philhlau vi khatte ka na ton zong ah Khrihfabu harnak a um. Cucu Pathian nih a tak le tak lo theihnak caah a chiahmi a si. Cu khuallon ton ton tikah harnak dial in duh lo i a thatnak lawng a duhmi cu Jesuh Khrih nih a thi taktak hna la lo a ti. Zumtu cu zei kan ti kha vancung member kan si Khrih mo kan si Khrih Jesuh Khrih he kan i um lai ti tu kan hla si caw. Asinain harnak in duh lo a ṭhatnak lawng a duhmi cu Pathian nih a ṭhi taktak hna lai lo a ti. Tahchunhnak vaknakmi cu hitin a si a ruang cu dim harnak lak harnak lak ṭuanvo lak duh ṭung lo in duh ṭung lo i a pio a pa a ṭhatnak lawng i a duhmi cu nu pakhat kha harza harti ṭhat song ṭhat ti ti i Ngeih duh taktak lo, ṭhit duh taktak lo i a nuamhnak a pio a pasa sawh lawngte komh a duhmi tlangval cu kan fanu le va ding hmanh kan va duh lo si kaw. Van le vawlei sertu Pathian thil zeizong vialte hmutu nih hin harnak in duh ṭung lo i partlan lawng a duhmi zumtu cu a taktakmi a phanh tik an ṭhi hna la lo. kan Pathian in kan fianter seh. Harnak na ton ko lai, nai timtuah len ko zong na mualphonak zong um ko lai. Lampi hin lungpi zong cu ṭhial dingmi um ko lai. Cu ahcun nangmah nih na rak i nit na na khan na ṭhial ahcun Bawipa thla chuahmuhnak a si. Hallelujah. Cucah cun ka tlun zan ah ka chim kha harnak ton hi kai fiang tuk cang le harnak Khrihfabu zumtu ram kan kal kan ton e ah hin tei khawh cu thluachuah hmuhnak a si cah harnak um pah lo hmanh ka duh lo van um mi vidang cu thinhan lak ding ka so e thluachuah bom ra cang hi zeiti in ka van tei la hi ti a bo i bo ding UN nan bo bantuk kan bo ding si tu ka le ya UN an lak cang hna la an ti min nan mai pek Malaysia le nan pa le nan thailand nan nan thai ti la kha ban tu khang harnak zumhnak khual kan tlawnnak a um tik zong hin thluachuah hmuhnak a si ti rak thei ula bawipa thawng an in khang i harnak ingtu nan si ahcun pathian in dei kho Hallelujah! Cu caah cun hi hna pawl hi hna chung cu a pakhatnak an ṭhat lio te Jesuh Christ um a mualpho ding an si a sanan an pho lo nak a ruang pakhatnak an ṭhat lio te van san lio si lo an ṭhat lio te bawi pan sa Laimi zumtu vialte ka lung a hringmi kan chimh hna la maw ka thluak a put tiang chuak ko le India mu ko ka rak tial bal India siang kai ka tun ka ah khan hmanlung ti mi basa khan kan rak kan rak i sit bal lo la mu hmanlung ti mi rak masa leo sala number one thut nang ka pek chu kalau pa chu trong ram trong pastor si kan helar lo kho ne hom ne thei lo mi mo kha chan iti pastor thut ngai kin ka thu chang Ziami hi India siangka kai la la kan ram mi ka cawnpiak hna la tin la ka kum lo kar an pian thar bi ko hi ti phun khan number one ka thu ka thil bak lo Hakha khua kan ban lon le pastor pa thluang ten kan kal khawh nak ding thlan kan cham piak lo ti eti ka tho le keimah chang cun lung tak ten ka chang Kan hawng le lakphak ti dor kan i din. Lakphak ti ka ding. Ka zoh i ka hmuhmi cu ka thinlung a ṭap. Zei da si ti ho? Thla ka cam nenhmi mawṭaw ah khan zu lawng te lakphak ti dor kan thlak. Mo khazing laimi nih Pathian kan in biak ding hi. Motor ka accident lo nak ding caah sapiar tiang an in duh i Uktu bawi kan cung a nawlngeitu si ding cu na duh lo. Lairam dirhmun cu chungkhar vialte hrawktu kan Khrihfa vialte hrawktu zu phurnang mora bawipa thlachuah kan pe ko ti cu ka ti le biachahnak ka tuah laitlang bus kai cik po au da pastor thlaran cham ai ti po cham bak ti hlang ka men in sia van cham an ti cun el cu ning zak si cha ka cham lai kan ṭhat lio hrimhrim Bawipa sawm cang ding a si. Bawipa thluachuah lawng duh hi Bawipa nih a cohlan lomi sawmnak a si. Hallelujah! Kha kan van kal tak hna lai. Van, van, van pahnih kan van dok. Ai, kha pathumnak ah cun Anmah chung cu cutluk cun piat a nam van tawn, van a sit le van a kanmah san an thai lo, anmah pe si ko cu ti lei si lo, Jesuh an ong chim lawng hmanh si lo khan mah hna chung zumhnak an neih khawh ning hi Jesuh bia bakhan nunpi col. Bawipa na sunparnak co sang. Zeiti si ti cun Jesuh nu nih khan sinum pawl cu an chimmi hna pang kha tua ko a ti hna. Mahhi a chin hlan ah Jesuh nih a leh ning kha a ṭha lo cu. Laiholh ahcun ka nu tiah a ti kha Mirang holh cu woman a ti. Idol, minu ti kha idol lo caah ka nu tiah an leh piakmi hna a si. Mirang Bible kau bak uh. Woman, cucu tuahnak a ti ding si lo te. Minu, cucu ka kha tuahnak a ti awk a si lo tiah a ti khawh. Jesuh nih a leh ning kha ṭha lo cu. A leh ning ṭha lo ngai cu. Mitsur zum cang hi banti zeiti cucu ti kha ṭhunak kha ti ding si lo ti si lo a leh ning a ṭha lo. Cu tluk leh ning ṭha lomi dirhmun cun dakaw Mary nih hin a fapa a hei zumh khawh ning cu a chimmi paoh kha tuah te ko. Hallelujah. A le nih zeitluk a ṭhat lo zongah, a zei bantuk biatak si zongah khan a zumhnak nih a hei langhtermi cu Pathian bia hi cu kanmah caah a ṭha lomi pakhat hmanh um lo ti a zumh ngamnak bak a si. Hallelujah. Minu zeikhat dah cucu kha kha ṭuannak ka ti ding si lo e a ti ko bu ah khan sinum va kal hna le an chimmi hna paoh kha tuah u a sullam zei na ca kan ca a ṭha dih mi si lai mah cu zumh nak bak a si cang nizan a ka chim kha lai ni cu kanmah nih kan cohlan tiang mi ri kan nei cia le thawngṭha chim kan ngaih tik zong ahhin kanmah nih kan cohlan tiang mi an chim caah thai nge te kan ei ti ko le kan ruah lo mi chim cu ka ca si ti lo tiang kan ruah ko a si lo pathian bi a si ma si lo tu ti kan ruah ding a si Jesuh nih a nu nih ti bak mi hna cu zei bantuk bia a chim hmanh ah kan caah ṭha dihmi si tuah u. Hallelujah. A tangah khan Jesuh nih sinum bol cu ti kha rom ti lam ban rom liam thluak an rom sangha Bible ca ṭha ti reng ni lo ti kha tlawmpal hei than u law ati an than liu ti ka ti sawi Tutan kan chim hna ko khat te lawng kan tlawn hna caah hin thawngtha bia ka chim i Bible ka hrihfiah ning nan i cawn la te ka Khrihfa pa pal ti chak ai mu nan ril le nan lung a pian lo ahcun nan nolh than la nan ban ril bak la le ti kha tlawmpal in hei than u law a ti ca an than tiang ka ti sari va pho ti la Khrihfa pa nan ngam ha dik maw Kan Khrihfa upa hi va phau neu ti in na khual mi ro pue sut he nek te he kan me ti zang ngang mi khual i men phung pol ra ko mi thlan tlang da tham hu tang te bol thu ko mi oti an nih chung tuan party group cu Jesuh ne vong pho a ti na ma phot bak ko Hallelujah! Hallelujah! Bawipa nih suap i seh. An pek hna le misurzu an pek hna bak an ai cang. Nihin na nunnak ah hin Pathian dia nih an chimh ning ten na um ngam maw? Halleluja! Mah hna chung an mualpho nakin an luatnak cu beheibahang loin luat a si lo hi aw. Pathian nih a chim i ai dongkhang lo tukmi ti zong kha an than le dawh, khual lian an va pek ko hna le. Cu i Pathian di an dirpi ngamnak nih khuarhar in a langh ning si cu. Bawipa nih sunparnak co seh. Bible ah hika i fiang tukmi pakhat te cu Pathian nih hin minung he rian a tuan article sau pi ka ti a ram tok dong tiang rel Pathian nih minung mang rian tuan Israel mi chok ko u tiah ti khotu si Egypt ram la sal khuaruahhar la chuahter khotu sanan Moses a hman rili sen chan ding ah thiang thun a hman Ai vui ding man a mi chan ai vui le cuticun Bawipa a hman minung hman rian ṭuan le nangmah na cawn hnu lawng Pathian cu cawl mi a si. Hallelujah. Cu caah cun Pathian bia ning in na dirpi ngamnak kha na mualphonak an khamtu ding a si te lai kha. Bawipa nih sunparnak co seh. Hika zawn ah hin zohhmanh, kanmah cu Jesuh Khrih nih a kan chimh ṭung lo hme. Tiva thang le va pe kan ti lo men an ti lam an ti hlah. Johan pa kul kul le kua bak a khan a ti kha. Thomas nang cu na ka hmu ca lawng ah na ka zumh. Keimah hmu lo in a ka zummi hna caah lunglawmh awk a va si dah. Hallelujah. Bawipa nih sunparnak co seh. Thomas nangmah tu nak ka hmu le ka zum kana khua nupi thi pawl pumsa in kan i tong le nan ka zum asinain keimah hmu lo na vong ka zum te ding ni keimah hmu ṭung lo Bible ca hong zumtu pawl nun ah hin thluachuaknak a um deuh chinchin a ti caah nangmah cu phot direct an feel lo nain Bawipa Bible ning in nun na hman ah khan Bawipa nih khorhwan na nun na kai phong ko la cha Hallelujah Bawipa na sulpa nak co se mi ngaithiam mu ti Bawipa nih ti ca ngaithiam ko ding a si. Billy Graham a chan lio ah khan rak lar tuk le fimthiam pawl nih Billy Graham ka duang mi fim ni si ko le hei tuak pah tuah. Napi ni zawn ah dol le ni thum le zan thum anung ko ti hi nu a si kho tung lo. Kan ro rial nak cu paracetamol kan pan ei la kan papi nih mini pint chung a van rial di exit ni mah ca cu kan lufah mi nih pain chung a dam cu saram zong an ka chung a lu bak cun a rawl rial nak a rial ding pei si cu exit a rial dih ding si a si kho lo tuk mi na zum ko mu an ti le hei le mi na cu zume van le vawlei a um lo mi in a um tertu pathian a si cang ngapi nih zawn a dol le ni thum le zan thum a nung ko ti cu chim hlah Zona nih ngapi a lep ti zong ka zumh ko rih lo. Pathian bia cu nungmi a si. Hallelujah. Hi hna chung cu an ralṭhat tuk nak cu me a nu nih khan a lehmi a ṭhat lo bu ah khan a chim ning paoh tuah te ko ti sullam cu a zei a chim hmana khan kan ca a ṭhami si haleluya ti than la pe bak wa ti le an than ngam le an pek vak ve caah khan an in chungkhar ah Jesuh khuarai phuannak a si hmailei zongah maw Khrihfabu zongah minung sinak an harmi tampi um lai tuah na timh tikah Pathian nih zeicah a ka duhpiakmi a si ti cu an tuah zuamnak a si. Hi zawn te hen Pathian bia nih zeitin hlan nun a ka fial. Hi zawn te hen Pathian bia nih zeitindah thazang va pe, thazang va la se ti a ka fial ti nan tuah, kan tuah ngam acum Bawipa nih khuaruahhar na nunnak ai phuang ko la. Bawipa nih sunparnak soseh. Hi zawn bak Khrihfa nun ai thawkmi si. Pathian bia cu a hmaan bakmi a si ti hi rak, rak philh bak hau lo. Pathian biak a hmaan bakmi si. Na zumhnak cu cu ham thok bak ai thokmi si. Nikum i cancer a thi cangmi Timote khela thim khela an ti lo i YouTube kha a bia zoh hman mi film tak te si New York City i Redeemer Church timi a dir le New York City na cu vawlei cung ah khisi puazi long ten ruan na khua sele chat adir ka na ong min bal la lo na lo tling la lo hi na na pol zei man na ruat lo min tham nak le tangka long ruat mi an city a chat abadir le boi pa na ka fial ko ti le tam tuk te member lami hna seh cu pa na chimmi cu Pathian bia cu a hman bak ko ti a zum taktak mi cu cu nih cun an nun lam a hruai cu thil Hitin tahchunnak alak minung pahnih bak kha rian pakhat pe ti hna lo te zeitin nan tuan Norway cu ka theih lo sa mu satha thei ti ko si la pakhat a thli te tuan ko lo kum di tika Australia 10 million dollar kan pek te lai te chim man A dang pakhat bak ka au lo kum dih ti ka thong hra kan pek lai ti ruat chim hman. A thei bak hna la sa an rian bak i lo sa zumkhan pakhat bak a thu ti hna sa tlawmpal an kal la le thong hra pek te ding in kap mi pa a rian tuan thut to ning le ṭhenmi lian kamhmi pa a ṭhutto ning cu ai dang tuk lai ne. Zeinih na danter hnga? Ai ruahchanmi kha ṭhenmi lian a si lai. Cu nih cun a lulu bak an nun a hruai ko. Khrihfa nun cu Pathian bia a hmaan tukmi a si. Halleluja! Halleluja! Cucaah cun tu ahhin Pathian bia ning na nunpi ngam taktak a si ahcun maw Bawipa thawngin Mi zong na ngeihthiam i thilṭha zong na tuah i nai zuam congmong si si ahcun Bawipa nih an san chuah ko lai. Hallelujah. Hallelujah. A tawite di te lawng ka dongter lai. Vikhat i ton han chim ding mi tam tuk a har tuk e. Zei dah kan chim na ti a har tuk. Pathian bia hi Bible cu a hmaan bak ti ka zumh he. Keimah le khap tawk ten ca ka rel ve, ka cawng ve le ka cawnmi chim tlak cu hawi ka tluk lo. Asinain chim te kan duh men ahcun a hmaan bakmi a si. Pathian bia hi. A nunpi ngam taktakmi caah cu a nun ai thleng bakmi a si. Zeitindah mifim pawl zong nih an tuak le Baibal hi a dik bak ko timi pakhat te kan chim hna ahcun Matthai cauk i Jesuh Khrih chuahkehnak kong an ṭialmi hmanh ah khin minung lei bia a si lo ti lang an ti Baibal thiam pawl nih. Zeidah ti awh? Kum thong li chung an tuan bia an tial le hruaitu sawmli le pahnih long Jesu chuahnak an min an tel. Chanhlei li, chanhlei li, chanhlei li, sawmli le pahnih. Cu an ram ma kum thong li chung tuan bia a tialmi minung sawmli le pahnih a lakmi ah siangpahrang tha tha, tlangbawi tha tha a lanh tak hna le nu pali a tel hna. Nu hman a hlawhhlang, Rahab a si. Taamar a si. Taamar cu mi zei? A vapa na thih tak cang le a vapa a pa hlen le sualpi i fa ngeimi a si. Bathsheba, Bathsheba ti hmanh na ṭial duh lai lo. Uri a nupi a ti lai. Uri a nupi ti sullam cu Uri he an i neh ko lio ah David he an phoh pian le a vapa an thah. Ziantalmi pathum nu pakhat rut ai tel rih lai. Siangpahrang ṭhaṭha lawmh tak i minung sawmli le pahnih thim nih ah zian nu pali, cu hmanh a ziantal pathum, cu hmanh a hlawhhlang hna ai telnak nih a langhtermi cu minung thluak in ṭialmi sisel law Matthai nih hin a duh nai sai lo. Sihmanhsehlaw cu nih a langhtermi cu Baibal hi minung thuak in ṭialmi si lo. Cungnung bik Pathian nih influence atu thlarau hruaining ṭialmi si langnak si. Bawipa nih sunparnak cu seh. Cucaah cun lawnak a chim ka duhmi cu hi hna chung kha hi tluk in mualpho dingmi ai kim tuahnak in mualpho lo a nei luatnak cu a donghnak ah cun Jesuh bia kha an nunpi ngam bakmi si. Pathian bia nunpi bak a si. Laimi hi mu Joel ning ti khan mu ko a tialmi cu crusade an tuah tuknak ah nunpi caan an nei thi. Crusade tuahnak nih thongtha ngeihnak nih na nun ka nun ak thleng la lo kan nunpi nak tu ni ak thleng la Hi hna chung hi a pakhatnak ah mualpho ding an si. Cu nih an chimmi cu nangmah zong zeiti na si zong a vale a si le na ṭihmi nih an phanh te ko la, na phanmi nih an phanh te ko la. Asinain ruahchannak a neimi mi kan si. A ruang cu number one, Jesuh atu lio te na fuh i bawi lai tlaih i Hallelujah harnak na ton tikah midang sual phot le i sik ṭhiatnak si lo e amah sin tu khukpi le thla na cam i Bible in chimh ning tein nai hnek cho mo in na kal ko ahcun Pathian khuarhan in na ṭih mi ah khan ai phuang te lai kan dihlak sa bawi pan chuah pe se